חלק שני פון די גאנצע קאסא גראנדע געשעפט. אזוי ווי מ'האמיר שוין גערעדט ביי די פריערדיגע דרשה שמועס אז ר' פשיהא רובין איז געווען דער גאנצער פיינאנצירער דא, איז אטאמאטיש אויסגעקומען אז יעדע זאך איז געגאנגען דורך אים. צו ס'איז געווען. פון פעיראל פאר די מלמדים, פעיראל פאר די טיטשערס, וועלכע טיטשערס מ'זאל אויפנעמען, וועלכע מלמדים מ'זאל אויפנעמען, ער האט געהאט א גרויסע סעי אין דעם, ס'איז נישט מער ווי קאמאן סענס, א מענטש וואס ער אונט די ישוב האט ער א סעי אויף וואס זאל פארגיין דארטן. וואס איז געווען שפעטער ווען די זאך האט זיך אביסל צעוואקסן און רב שיע רובין איז אויך געווארן פארצווייגט אין זיינע ביזנעס געשעפטן האט מען געזען אז דער מענטש איז סאך מאל נישט עוועילעבל צו ער פארט אוועק צו ער איז אפילו ער איז דארטן איז ער ביזי ממילא קומט דאך אויס אז מען דארף געלט מען דארף עפעס זאכן א דיסיזשען איז דער מענטש נישט דא. ממילא זיי ווערן זאכן פארשלעפט, האט מען געמאכט אן אסיפה און מען האט ערוועלט דריי מענטשן זאלן ווערן די ועד פון די מוסדות, איינער פון די איז געווען א כולל אינגערמאן און די אנדערע צוויי זענען געווען ארבעטער, פלעינע פלעינע איינוואוינער, נישט קיין כולל אינגערמאן, כולל אינגעלייט. דער כהן אינגערמאן האט געזען עס איז צופיל אינוואלווד האט ער ארויסגעטשעקט האט אויפגעגעבן די די די די שיינע בכבוד'יגע פאסטן ס'איז געבליבן נאר צוויי די צוויי האבן איבער געדארפט איבערנעמען פעיראל זיי האבן געדארפט איבערנעמען שכר לימוד דאס מיינט זיי זאלן קאלעקטן שכר לימוד, און אזוי ווי אונז האבן פריער גערעדט אנפאנג פון די שמועס, אז ס'איז דא גאווערמענט פראגרעמס זיי זאלן זיין אין טשארזש אויף דעם, און יא. סאו, די פשעי רבין איז געווען מסכים מיט נחת און פרייד. די פשעי רבין האט אבער געבעטן, איך דארף א פיינענשעל סטעיטמענט, איך וויל וויסן אין עקסעל, איך דארף א ספרעדשיט ווער ס'איז זענען די איינגעשטעלטע, וויפיל זיי באקומען. ווען זיי האבן אנגעהויבן ארבעטן, ווי אפט זיי ווערן באצאלט, און פאר די קוילע אינגעלייט, וויפיל זיי ווערן באצאלט, וויפיל ס'ווערט אראפגערעכנט פאר די רענט פון די דירות וואס זיי האבן, וואס איז געווען די אפשמועס מיט די קאנטרעקט, די גאנצע זאך. די הנהלה האט אנגעהויבן צו טאנצן מיט א ניגון, די ניגון איז געווען זייער נישט קיין גוטע קאפע ניגון. אז דו זאלסט אונז טראסטן אינגאנצן, אונז דארף מען דיר נישט ווייזן קיין פעיפערס, און אונז וועלן דיר נאר זאגן סוף חודש די בעלענס, וויפיל ס'פעלט נאך, און אזויפיל געלט זאלסטו געבן. אזוי האבן זיי געזאגט פאר ר' פשיעא רובין. איך האב אמאל גע'טענה'ט, רבי איד, איך טראסט דיך זייער גערן אלס ווייב, איך וויל אבער זיין אינוואלווד. און עס איז נישט מער ווי שכל. אז איך דארף געבן צוואנציג, דרייסיג, פופציג, זעכציג טויזנט דאלער יעדן חודש, איך וויל זען א פיינענשעל סטעיטמענט. וואס זענען דיינע אינקאם? וואס זענען דיינע עקספענסעס? איך ערווארט אז די גאווערמענט פראגרעמס זאלן אריינקומען, און איך האב א חשבון וויפיל פערסענט ס'דארף איבערנעמען פון די בודזשעט, מיט די אמאונט פון קינדער וואס איז דא. איך וויל זען וואס ס'טוט זיך. זיי האבן געזאגט, אאוט. די איד שטיי אינדרויסן, קוק נישט אריין אין ווי עס זיין דער עושר אין שטאט, די עס געבן געלט מיז נישט פרעגן קיין קשיות. איין מעשה. נאכדעם איז געווען נאך א מעשה אין בית מדרש איז דאך ווייטער געווען דער פשיע רבין האט געבויט האט געקויפט די בית מדרש און ער האט געווען נדרים ונדבות ער האט געשטעלט א גאבע עס האט זיך אביסל צעוואקסן ער האט אנגעוויין אויסקומען נדרים ונדבות די עקספענסעס פון בית מדרש. און ר' ישעי' מ' פלעגט באצאלן קאפס טישוס קאוועס קלינינג און די אלע זאכן האט מען געזאגט לאמיר עס אראפנעמען פון אים לאמיר עס אליין הענדלען אונז נעמען נדרים און נדבות און פערטיג נעמט עס אראפ פון דיר זייער פיין עס זענען געווען צוויי אנדערע אינגעלייט זיי האבן זיך געעפנט א אייגענע קאנגעגעישן אן אייגענע טשעקינג אקאונט און זיי האבן געזאגט פאר ר' ישעי' די זעלבע זאך אלט, אונז האמיר צאלן די שרשירעס, אלעס. מ'זאל אלעס קער נעמען, כ'ווייס קודם ווען צו אנהייבן, אביסל קער נעמען, נאכדעם וועסט איבערנעמען די גאנצע, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס איז געווען. יעצט, זיי האבן געזאגט, זיי האבן געהאט זעכער א גוטע כוונה, אז רב שלום זאל שטיין אינדרויסן, דו דארפסט נישט מיטהאלטן יעדע דיטעיל. פֿיר האָבן אים געזאָגט, איך מעג זען חשבון? נײן! װיפֿל זײַן קומט אָן אין רובעס? װיפֿל עקספּענסעס? װיפֿל צאָלט מען פֿאַר אַ קלינער? נישט דאָ פֿאַר קלינינג קאָמפּאַני, אפֿשר קען מען זען? אפֿשר נעמסטו די טײַערסטע? אַלט! קענסט גאָרנישט זען. שױן, מ'האָט עס אַראָפּגעשלונגען. עס האט אים זייער נישט געשמעקט, און האט אנגעהויבן אזוי צו רעדן, עס איז געקומען די קער צו נעמען פון די מוסדות, שיער רובין האט אראפגעלייגט א פיס, איך דארף א פיינענשעל סטעיטמענט, איך וויל זען וואס טוט זיך דא, פארוואס געב איך געלט? איין קשיא. נאך א קשיא איז געווען אז זייט ער האט אויפגעהויבן די וואט סוף חודש צאלט מען מער וויפיל ער האט געצאלט ווען ער האט עס געראנט האט ער אנגעהויבן צו פרעגן קוועשענס וואס גייט דא פאר פארוואס איז די פעיראל אראפ פארוואס איז די די דעפעציט פארוואס איז די קאסט פון די מוסד ארויף אזוי איז עס אונז האבן מיר דערווארט איר דארפט אונז טראסטן. עס איז ווייט מענטשן וואס מען האט זיי ארויס גענומען פון פון ווי זענען געקומען זיי האבן קיין עקספיריענס אין די ענין קיינמאל נישט געהאט זיי האבן געהאט זעכער גוטע אינטענשאנס אבער מענטשן וואס האט נישט קיין עקספיריענס און ער הייבט אן אראפצולייגן א פיס אז איך בין בעל באס איר האט מיך אריינגעוואוט און איך וועל קער נעמען דו שטיי אינדרויסן איך בין מסכים צו שטיין אינדרויסן אבער דו קומסט דאך קלאפן צו מיר נאך געלט טאר נישט פרעגן? ניין! צי זיין דער עושר אין שטודיעס געבן געלט. נעקסט הייבט ער אן צו פרעגן פארוואס גייט ארויף די בודזשעט? אזוי איז עס אונז האבן אזוי מחליט געווען, טראסט אונז, אונז קען מען הערן פון די עקספענסעס. שפעטער זענען זיי געקומען אז זיי ווילן אויפנעמען נאך איינעם, זיי דארפן העלפ. פארוואס? ווייל זיי קענען נישט קיין עקסעל, זיי קענען נישט קיין פיינענשעל סטעיטמענט, און זיי דארפן איינעם פאר דעם, זיי דארפן א אדמיניסטרעיטער, אדמיניסטרעיטער פאר נאך פינף טויזנט דאלער א חודש, זאגט שיח איך פארשטיי נישט וואס דא גייט פאר, עס האט זיך געראנט ביז יעצט אן דעם, לאמיך זען פארוואס דו ווילסט אים אויפנעמען, מעג איך וויסן פארוואס? ניין, האלט, אונז האמיר אזוי מחליט געווען, אדמיניסטרעיטער האט אים קלאר געפרעגט, די אדמיניסטרעיטער קען עקסעל? ער קען פיינענשעל סטעיטמענט? ער קען מאכן בעלענסעס? ער קען מאכן אינקאם און עקספענסעס? יא! פיין, אויפגעהערט געהייערט א אינגערמאן, צאלט פינף טויזענט דאלער א חודש, דער אינגערמאן האט אויך געדארפט פאנדרעיזן, אין שפאן ווינטער איז דא זייער אסאך טרעפיק דארטן פון היימישע אידן און וועם ער האט געטראפן גע'תנא'ט און אריינגעברענגט געלט. כאילו ווען איינער האט געפרעגט וויפיל קומט אריין פון די פאנדרעיזינג? נישט דיינע ביזנעס, דארפסט נישט וויסן. אונז פראנמער, אונזער געשעפט. איז טשיער ווייטער די זעלבע זאך, איך לאז דיך אריין, אבער אויב דו קומסט צו מיר סוף חודש נאך געלט, האב איך א רעכט צו וויסן און איך וויל וויסן. דער פאנדרעיזער האט דער אדמיניסטרעיטאר געזאגט געב מיר געב מיר דריי חדשים אלעס וועט פאלן אין פלאץ, אבער דורך איין חודש נאך א חודש נאך א חודש זאכן האבן זיך נישט גערוקט און מ'האט אים געהאלטן אינאיין פרעגן דו קענסט עקסעל? ניין איך קען נישט קיין עקסעל אזוי האט דער אדמיניסטרעיטאר געזאגט אונז זעמער דאך גרייט צו העלפן מ'האט גענומען איינעם כדי העלפן אבער אונז דארף מיר אלעס האבן אויף פעיפער און נישט קען מען דאך נישט ראנען.

אבער ס'איז אנגעהויבן צו ווערן א שטיקל רייבעריי, שיר אויף און שרייב איך דארף חשבונות, זיי האבן אנגעהויבן צו זאגן ס'נישט דיינע ביזנעס, נישט איבעראל מוזטו דיך אריינמישן, דו האסט טאקע געבויט די ישוב, דו האסט נישט דיקטעיטן וויפיל געלט אונז זאל מיר ספענדן, דו האסט נישט דיקטעיטן וואס מ'זאל טון מיט די געלט. אונז זעמיר נישט געקומען דא צו לעבן אונטער א דיקטאקטארישע הערשאפט. דא איז צו דיקטארן, דיקטירן וויפיל מען מעג צאלן פאר א הויז, דא איז צו דיקטירן וויפיל געלט מען מעג ספענדן, דא איז צו דיקטירן א גאנצע, אלעס איז שיעור הבין, אלעס איז שיעור הבין. סאו איך קען מיך נישט רירן דא, סאו איך קען נישט מאכן קיין שום דעסיזשענס דא. אזא ניגון האט מען אנגעהויבן צו זינגען, און די הקפה ניגון האט אנגעהויבן ווערן געזינגען העכער און העכער און העכער, און מיט נאך איינעם, מיט נאך איינעם, און מערסטנס זענען געווען די צוואנציג יעריגע, די פינף און צוואנציג יעריגע, וואס זיי האבן געזוכט אפצואווארפן יעדע עול פון זיך, וואס זיי האבן דעם מין נעיטשער, לאז מיך אפ, לאז מיך אפ, און זיי האבן אנגעהויבן מיטצואוואקן מיט די ניגון. און מיר געטראפן נאך א פעלער אויף שי ע, נאך א פעלער, נאך א פעלער, מ'טאר נישט צו קוקן אויף די פארגרעסערונג גלאז, יעדער מאכט פעלערס, ר' שי ע רובין האט געמאכט פעלערס, מאכט פעלערס, און ער גייט מאכן פעלערס ווייל ער איז א יומען ביאינג, זאג אים צו אינגערמאן מ'קען זיך מיט אים נישט דורכקומען. איז א חיה רעה מיט געבאק מיט וואנס די לשון הרע'ס מיט די ווייב מיט די העיט האט אנגעהויבן צו קאכן האט מען צוגעבלייבן איינער צוגעלייגט אויל איינער צוגעלייגט וואסער איינער צוגעלייגט פעפער איינער צוגעלייגט די לשון הרע'ס און דיין העיר מיט אהין האט אנגעהויבן צו ווערן א גאנצע א גאנצע דעיס א שיעור רובין איז א חיה רעה. סאו, גראב גערעדט, שי' רובין האט א געוויסע וועג וויאזוי מען דארף וויאזוי מען רעדט צו אים. שי' רובין האט א געוויסע וועג וויאזוי ער טראכט. שי' רובין האט א געוויסע וועג וויאזוי ער פירט זיינע ביזנעסעס, אזוי ווי איך און נאך אנדערע. איך האב געטראפן א וועג וויאזוי מען קען קומט זיך דורך מיט אים, דער גראסערי וואס יעדע גראסערי האט געטראפן א וועג וויאזוי מען קומט זיך וויאזוי מען קומט זיך דורך קען מען זיך שיין דורך, כאטשיג ווי אזוי דאס איז דורכגעגאנגען שווערע שווערע מצבים מיט זאכן אויפצובויען און און און און און שיעור האבן זיך נישט געקענט אליין פירן טראו גענומען איינעם, סאו ווען מען גיבט איבער א זאך ווען מען האלט ביי א מצב פון דיזעסטער איז עס. נעמט מען עס נישט איבער אויף קיין גאלדענע טאץ, און דער וואס פירט אן אריזאנע קאושער ריזארטס, פארדינגען הייזער פאר ויקעישאן איז עס אויכעט אונטער די קהילה וואס אויכעט דורכקומען שיעור רבים, און איך וואס בין מלמד דארט האב איך געארבעט אין אפיס. ס'איז אנגעהויבן צו ווערן, ס'האט זיך אנגעהויבן צו וועבן א גאנצע געשעפט. פאר דעם שיעור רבים דארף מען בינדן די הענט. מען דארף אים בינדן די הענט. און ס'קען טאקע זיין וואס זאכן וואס איך געדענק נישט אויף די רגע, וואס קען זיין וואס שי' רמ האט נישט געדארפט זאגן קיין מיינונג, אבער ס'איז דאך אלץ דא א וועג ווי אזוי מען דרייווט יענעם, ווי אזוי מען רעדט צו יענעם, מען איז זיך מסביר פאר יענעם. עניהאו, ס'האט זיך אנגעהויבן צו וועבן א גאנצע קאכעניש אז אונז זעמיר נישט זיין אונטערגעווארפן אונטער שי' רבי'ן. די ניגון איז אנגע איז האט אריבער געקראסט צו די מענטשן וואס האבן געפירט נדרים און נדבות אין די בית מדרש היי די וואך אין שיל שיינע שבת שיל שירו בין איך נישט באלבאזט דא מיט אויפנעמען א ווארט און זיי אנפירן. ער האט קיין רעכט ער דארף נישט וויסן און ער מעג נישט פרעגן אים האט מען ענטפערן פונקט ווי מען ענטפערט פאר א צווייטן אין בית מדרש. לויט מיין מיינונג איז דאס נישט גערעכט ווייל ער האט עס געבויט האט א רעכט צו פרעגן. און כל שכן וכל שכן ווען דו קומסט צו אים סוף חודש ווען דיין דעפיציט קאווערט זיך נישט קומסטו כ'בעטן פון אים געלט האסט קיין רעכט צו פרעגן. און כל שכן וכל שכן בן בנו של קל וחומר מיט א כל שכן אז ווען זייט ער געבט עס איבער איז די בודזשעט ארויף. מ'רעדט פון די מוסדות.

איין טאג קומט אן א נאטיס אז מען גייט אפהאקן די וואסער אין די דינוב'ער בית מדרש, דאס איז די שבת שול פון איינע פון די געגענטער וואס דאס האט די מקווה אין די בעק, און די וואסער ביל, מען נוצט א מקווה, די וואסער ביל גייט ארויף, און ממילא מען גייט אפהאקן די וואסער, שיעור האבן געשטאנען און געקוקט, כ'פארשטיי נישט, מען קלעקט דאך דא נדרים און נדבות, און ס'איז געווען נאך נאך סוכות, וויל איך וויסן, דא געווען מענטשן האבן געשנאדערט טויזענטערס, איך בין דאך עדות, מען איז דאך דארט געשטאנען. מען האט עס קאלעקטעד? איך מעג עס קאלעקטן? מען גייט עס קאלעקטן? נישט דיינע ביזנעס, די שטיי אינדרויסן, ער וויל מען האט עס קאלעקטעד? ס'איז נישט דיינע ביזנעס, ס'איז נישט מיינע ביזנעס, וואס מיינט אז מען האט נישט געצאלט די וואסער? מען גייט דאך אפבאקן די וואסער. ס'איז ער געגאנגען ער האט באצאלט די וואסער, און ער האט געזאגט פאר די נאיווע איד, דא גייט מען זיין, דא גייט מען מאכן סדר, עטס ווילטס מיר נישט אויסזאגן ווער ס'האט געשנאדערט, וואס מ'האט געשנאדערט און מ'האט קאלעקטעט און ווי די געלט איז געגאנגען, סטאפ איך די גאנצע זאך, געבטס עס מיר צוריק. איך וויל ווייטער קער נעמען. טוטס מיר גארנישט קיין טובות, מאכטס מיר נאר שווערער דאס לעבן. געענדיגט. ווייטער אנגעהויבן שיעור שוין ווייטער בלבול'ס. אה, שוין סאו ער גייט ווייטער פירן דא. סאו ער איז גוט ווייטער א דיקטעיטער מיט א מיט א מיט א קאמוניסטיש פלאץ דא. און שוין. נאכדעם איז געווארן אזא פרשה אז רבי חייא שטיינמעץ איז געווען רב, און סאם האו האט ער אנאונסט פאר יאר נאך סוכות אז ער קען נישט מער אנהאלטן דא, און ער קען נישט זיין וואוינען אין קאסא גראנדע בקביעות. ער איז געווען רב אבער ער איז אוועקגעפארן נאך שביעות פאר יאר. און ער איז נישט צוריק געקומען ביז נאך סוכות, אויף יום כיפור איז ער יא געקומען פאר אפאר טעג, אבער ער איז נישט געקומען צוריק געקומען ביז נאך סוכות, און מען האט אויף אים געהאט א מורא'דיגע טענה, מען דארף האבן א מורה רעה אן בארד, און פאר דעם האט מען אים אויף גענומען, און אין פיר פינף חדשים וואס ער איז נישט געווען צום אבן בית זאל פסק'נען שאלות, און מה יבן יבן, און ס'איז נישט געווען צו אים צו רעדן, ס'וואוינען יונגעלייט דארטן. קיצור. מען גייט אויפנעמען א צווייטן, אזוי האט ער פארגעשלאגן, געמאכט א מיטינג, און און פארקערט, און ער האט זיין אן טאפ, אזוי ווי דער ראש בעש ט, און ער האט אויפנעמען אונטער אים, און שוין. און אזוי ווי ער האט אויפגעגעבן זיין פאזיציע, נישט אינגאנצן אבער אויפן דארט צו וואוינען האט מען אנגעהויבן צו זאגן אז מען דארף דא האבן א יונגערמאן א מורה רעה וועט קומען פסק'נען שבת איז געגאנגען האט מען אנגעהויבן צו האט מען אויפגעש האט מען גענומען מען גענומען צוויי אידן וואס מען האט אריינגעוואוט אז זיי גייען קעיר נעמען ווער ס'גייט ברענגען א נייע מורה רעה. א רוף האבן מיר דאך רבי חייא, א מורי דעה זיי קומען דארט וואוינען, וויפיל פאר וויפיל מען זאל אים באצאלן, ווער ס'גייט און וויפיל יעדער איינער גייט מוזן געבן פער חודש אויסצוהאלטן דעם מורי דעה, שוין, איז געקומען איין נאמען וואס מען האט געטראפן וואס ער איז גרייט צו קומען, נישט צו וואוינען, ווייל ער האט געזאגט אז זיין ווייב וויל נישט וואוינען, ער האט געזאגט ער טאר נישט קומען דארט וואוינען, ווייל ער זיצט אין בית הוראה אין קארלסבורג אין בארא פארק, ער איז א חתן מדריך שוין צען יאר, ער האט אינגעלייט וואס ער פירט אן שיעורים, אינגעלייט וואס זיי רעדן זיך דורך מיט אים, סאו ער פירט די אינגעלייט און ער טאר נישט קומען דארט וואוינען. סאו ס'האט זיך געשיפט פון שאפן א מורה רעה אן בארד צו א רב. און ס'איז געווען אינגעלייט וואס האבן געארבעט דארט ביהיינד די סיענס האבן דא געמאכט א שאכמאט, מ'גייט האבן א רוף און מ'גייט ארויסזען קאמפליטלי ר' חיל שטיינמעץ, דער רוף גייט קומען זיין עמטליך רוף, און שיעה רבין גייט זיין אונטערגעווארפן אונטער אים, און ער וועט האבן א ווארט אויף שיעה רבין, און מ'עט פטור ווערן פון די גאנצע קאמוניסטישע טעראריסטישע געשעפט דא, אז איבעראל האט שיעה א מיינונג, און פערטיג. קומען דער איד, ער הייסט ר' אברהם ראבינאוויטש, איך האב גערעדט צו אים סיי אויפן טעלעפאון סיי פערזענליך, און איך האב אויכעט געוואוט פאר אים, איך האב אבער צוגעשריבן צוויי קאנדישענס, קאנדישען נאמבער וואן אז איך געב נאר א סיגנעטשער פאר צוועלף חדשים, איך קען נישט דעם מענטש פון די נאנט, און ס'איז געווען זאכן וואס וואס וואס די פריערדיגע רב האט מען אויך געהאט געוויסע קוועסטשענס, און דא איז ער נישט געקומען אלל אוו א סאדען פאר פיר פינף חדשים, איך דארף נישט די זאך זאל ריפיעטן, אז איך וויל אים נישט אריין וואוטן פאר א עמטליכע רב פאר פערמענענט, ווייל נאכדעם איז שווער ארויסצוזעהן, די רב פון שטאט, און מען ווארפט זיך ארויס א רב, און מען קאלט שוין פון ניו יארק, חיות מטורפות, מען ווארפט זיך מיט רבנים און מען רייסט ארויס די בערד. כ'דארף נישט די קאפ וויי. האב איך צוגעשריבן, איך סיין פאר דעם אברהם ראבינאוויטש מיט אפאר קלאוז, קלאוז מיינט צוגעשריבענע תנאים, נאמבער וואן ער טאר זיך נישט רופן רב. פארוואס האב איך דאס געשריבן? ווייל. איך וויל נישט האבן קיין כח אים ארויסצוזען, קען קומען אלס משפיע, ער קען קומען אלס דיין, קען קומען אלס מחזק זיין אינגעלייט, זייער גערן. אבער איך האב געטראכט צו מיר אזוי, אז איך מאך די תנאים און איך זע אז ער פראווט זיין פאזישאן, וועל איך צוויי חדשים שפעטער סיינען א עמטליכע קאנסוס פאר אים. דאס איז געווען מיין חשבון, סאו איך האב אונטערגעשריבן האב פאר אים די מיט די תנאים, און איך האב איינגעצאלט די ערשטע חודש וואס יעדער איינער האט געדארפט איינצאלן צוויי הונדערט און פופציג דאלער. דער רב שיעא רובין סאם האו האט מען אויף א קלוגע וועג אים אזוי ווייל מען האט געהאט דא א חשבון אז מען נעמט אים די פורים וויאזוי האט מען אים אויפגענומען האט מען געהאט א חשבון אז מען גייט דעם שיעור רבין אונטערדרוקן מיט דעם רוף מען גייט מאכן סדר גייט ווערן אויס קאמוניזם האט מען אים געגעבן א בעלעט צו וואוטן אויף א וועג אז ער זאל עס ערשט געוואר ווערן נאך אפאר וואכן אז ער האט עס באקומען. און פון אפאר הער איך נאך וואס זיי האבן בכלל נישט באקומען, און סאו מען האט געוואוט און ס'איז ארויסגעקומען אז דער אברהם ראבינאוויטש האט געמאכט די וואוטס. געמאכט די וואוטס. אברהם ראבינאוויטש איז געווארן זייער העפי, און מ'האט אים אריבערגערופן, און שוין. איך האב אבער נישט געוואוסט אז דא איז דא א כוונה מן אים גאנצן און רבי אברהם ראבינאוויטש אז מ'גייט דא מאכן שאך מאט, ארויסזען רבי חייא שטיינמעץ און נעמען דעם שיעור אבער אים צוקוועטשן. איך בין געווארן גאר גראד, איך האב נישט געוואוסט אז מ'קראסט אים אויס. סאו רבי אברהם ראבינאוויטש איז געקומען, ער איז א איד א תלמיד חכם קוקט אים ארויס, און איך האב היינט אפאר קוועסטשענס אויף אים, יא אבער אפאר קוועסטשענס אויף אסאך מענטשן, איך האב געמאכט א פריוואטע זיצונג מיט אים, איך האב גערעדט צו אים, איך האב אים זייער שטארק געזאגט די מין זאך וואס מען דארף דא האבן, אינגע לייט קומען דא זיי דארפן איינער זאל מיט זיי קענען רעדן, מער איינער וואס איז נענטער צו זייער עידזש, איינער וואס פארשטייט מער די היינטיגע סיסטעם פון חינוך און שלום בית און אזוי טוט אין דעם, איך האב צוגעגעבן אז דער אייבערשטער האט געמאכט א שלוח אסאך מאל פאר שלום בית פאר מענטשן זיי צו העלפן און דער אייבערשטער האט געגעבן הצלחה, סאו מ'האמיר זיך אביסל געטראפן אויף די זעלבע פעידזש און שוין, מ'האט זיך אנגעווינטשן און געשמייכלט שוין. יענעם נאכמיטאג האט מען געמאכט א צאמקום ביי איינעם אינדערהיים, עס איז געווען פאר שביעות, און מען געזיצן דארט און פארברענגט און געזינגען און געזאגט אפאר ווערטער, מען האט זיך געבעטן ביי דעם עולם וואס איז אנגעגעסן אז מען זאל נישט אוועקמופן, אבער די מצב איז שוין געווען אזוי אנגעגעסן אדער משיח רבין אז מענטשן האבן זיך אזוי געווען מופן אוועק, מען זאל נישט אוועקמופן, זאל געבן א טשענס ביז די קומענדיגע פסח תשפ ה, מען זאל נישט אוועקלאזן פאר שלחן עורך, מען איז צופרידן. ויהי היום, איז געווען אז מענטשן וואס האבן יא געוואוסט אז דא טוט זיך עפעס אונט ביהיינד די סינס זענען געגאנגען צו דעם איד רבי אברהם ראבינאוויטש רעדן, אינגערמאן א חבר מיינער גערעדט צו אים דריי שטותים ביז דא באהיבי וידידי דאס ווערט דיין גאנצע פאזישן ווערט דא געטוהן מיט א חשבון, דא איז דא מענטשן וואס האבן אינטענשאנס, זיי האבן אינטערעסן פארוואס זיי טוען דאס, וואטש ווי דו וואקסט. פון איין אינגערמאן, נאר האב איך געהערט נאך א ריקארדינג פון א צווייטן פון די זאל. זאלסט וויסן און האלט אפענע אויגן, דו מענטשן זאל מיין אינטענשן דעם שיעור האבן אויסצורייסן. קיצור, ער האט געשריגן ער איז קיינעמס נישט פאפעץ, און ער פאפט נישט קיינעם נישט נאך, ער ווייסט וואס טוט זיך דא און פאר. שיהיה רבון זאל זיין געזונט און שטארק האט צו דעם איד אויך גערעדט, און נאכדעם האט ער אים געשיקט א טעקסט וואס איז געווען סאמערייזד, צוזאמגענומען, אין א סך הכל וואס מען האט גערעדט, האט אים שיהיה רבון געזאגט אזוי, די גאנצע וואלן איז מיר נישט געפאלן, מען האט מיך נישט אינוואלווד, און מיט דעם אלעמען, אויב מען האט דיך אריינגעוואוט, דער רוב איז געווען מיט דיר, זעה איך אז פון השם יצא הדבר, איך בין גרייט מיט דעם מיטצואוואקן, און איך וועל זיין דער ערשטער וואס וועט ווינטשן מזל טוב פאר דיר, פאר די נייע רבנות. אה, מען דארף דאך דא א דיין וואס זאל פסק'נען און ער זאגט ער קען נישט קומען דא וואוינען. ווייסעכניש ווי דאס האט זיך פארענטפערט, אבער דאס גייט ער טון. אבער, זאגט שיע, וואס דעם איד, דעם חשוב'ן אברהם ראבינאוויטש, זיין געזונט און שטארק, איין זאך דארף איך פון דיר, די מענטש וואס זיי ווילן מיך דא אויסרייסן, אונטערדרוקן, טערארעזירן, איך וויל זאלסט פון די קער נעמען, האט אים געגעבן די צוויי דריי נעמען, און דא האט זיך די שמועס געענדיגט, וואנס דאס איז האסט קער גענומען פון די מענטשן, האסט זיי אונטער די הענט, דו ביסט ווערסט דאך רב דא, נישט אז דו גייסט אן אין רב'ינג, דו ווערסט רב, איך ווארף מיך אונטער אונטער דיר. אזוי ווי דא זענען געווען מענטשן האבן געהאט אינטענשאנס, מיט אביסל מידות מגינות נוראים ועצימים קוקט אויס, איז דער אברהם ר' אברהם רבינו נישט קיינמאל נישט צוריק געקומען צו שיערובין, ווייל ער די שיעורים זענען געהאט געהאלט אין איין פרעגן ני מ'האט קער גענומען און זיי מ'האט נישט קער גענומען פון די מענטשן, מילא האט ר' שיערובין געזען די טוסט דאך נישט וואס איך האב דיר געבעטן ממילא איך רעד נישט מיט דיר. איך האב אים געקאלט, ער האט נישט אויפגעהויבן, אזוי און אזוי און סאו אן. דער אברהם, רבי אברהם רבינוביץ' האט אנגעהויבן דעם זינגען דעם ניגון, איך טריי צו קאלן דעם שיען, ער רעספאנד נישט צו מיר, מען קען נישט רעדן צו אים, סאו איך האב נישט קיין ברירה דא. אזוי וועט אנגעהויבן צו זינגען דעם ניגון, איז געגאנגען א חשובע אינגערמאן א חבר מיינע מ'איז זייער נאנט מיט אים, ער האט אים אנגעקאלט רבי אברהם דו קענסט נישט צוקומען צו רבי שמעון? איך ארבעט אונטער אים שוין דריי יאר, כ'האב שפראך מיט אים, כ'האב קאנטאקט מיט אים אן א דעילי בעיסיס, איך בעט דיך, איך אז זיין די מידל מען,

סאו מען האט דא פארשמועסט דא. יא סאו איז געווען האט ער אנגעהויבן איז געגאנגען מיין חבר האט אים געזאגט איך וועל זיין דער מידל מען עניטינג וואס דו דארפסט פון רב שיע רובין על איך זיין דער מידל מען איך וועל עס ערלעדיגן עני מעסעדזש איך וועל זיין דער פאסט טרעגער אוי אוי אוי ס'איז נישט געווען. סא האט זיך אנגעהויבן דא א גאנצע געשעפט דא, מענטשן האבן אנגעהויבן צו שמעקן און פילן אז די גאנצע וואוטס איז געווען דא פאר א גוטע סיבה, אבער ס'האט געהאט דא א קראנקע אינטענשאן אויך. והי' היום האט דער ר' אברהם ראבינאוויטש, גענומען א סטעיטמענט וואס רב שי' רובין האט אמאל געזאגט, רב שי' רובין האט געזאגט אז ער האט געבויט דעם פלאץ כדי ס'זאל זיך, איך שפאציר דא, אז אז אז נישט נאר איין קהילה זאל זיין דא, נאר נאך קהילות, נאך מוסדות, כ'האב ארויפגעכאפט אויף דעם ווארט, ער גייט מאכן א קהילה. גייט מאכן מוסדות. איז געווען א מנהל וואס איז געווען באצאלט ביי אונז, איך רעד ביי רב שי' רמות מוסדות, מוסדות כנסת ישי', נאך רב שי' לערנער פון וואליצער הויף הייסט די מוסד, און ער יא, סאו דער מנהל.

פון דעם מנהל דעם חשוב'ן מנהל אז פון דעם חשוב'ן מנהל אז מ'עפנט אם ירצה ה' א נייע מוסד אונטער קהילת עץ חיים. האט מען א נייע מוסד, אונטערגעשריבן מנהל, א' האי, עיין האי. שיער האבן אנאונסד, אויב מען האלט דא ביי דעם אז מען עפנט דא א נייע מוסד, איך האלט אז עפענען א נייע מוסד איז די גרעסטע דיסטראקשען פאר די פלאץ, איך בין דא געקומען אויף אויפצובויען. און וואס נאך? און איך דא אריין געגאסן געלט, און מיין גאנצע הארעוואניע גייט גיין אין דער ערד אריין, מיט צוואנציג פון און צוואנציג משפחות איז געווען געדענק איך פערציג קינדער מיין איך, פופציג, און דעם גייט מען צוטיילן האלב, און ס'גייט ווערן א גאנצע חורבן אויב דאס גייט געשען. זאל מען מיר לאזן וויסן מי להשם ווער ס'קומט מיט מיר און ווער ס'גייט אויף די אנדערע זייט, ווער ס'גייט אהין, ווייל אויב מען מעלדט מיר נישט איין געב איך א זמן, דאס איז געווען פאר תשעה באב, איך געב א זמן אז חמשה-עשר באב שפאר איך אלעס צו, איך קויף מיר אייער באקסעס און איך פאר מיר צוריק אויף ניו יארק. געענדיגט די גאנצע געים פון קאסא גראנדע, שפארט צו אלע מקוואות, אלע בתי מדרשים, אלע בילדינגס וואס באלאנגט פאר מיר שפאר איך צו און איך גיי מיר אהיים. געענדיגט. און ס'איז געווען אונטער דעם נאך נאך פאליטיק וואס וואס וואס מ'האט אים אנגעהויבן צו דערצערענען אים מיט זיין ווייב, און מ'האט געהעצט די קינדער זאלן העצן זיינע קינדער, ער האט געזען עס איז כלה כל הקיצין, אויב ס'פארט די ריכטונג, אויב ס'עפנט זיך נאך א מוסד, איז געענדיגט. און ווער ס'וויל אנהאלטן ארבעטן ביי מיר, מוז זיך קומען לאזן מעלדן אז ער קומט אז ער בלייבט ביי מיין מוסד און אז ער גייט נישט אין די מוסד פון קהל עץ חיים פון דעם רבי אברהם ראבינאוויטש, ווייל אויב קומט ער זיך נישט מעלדן ביז חמשות באב מיין איך איז געווען די דעיט, ווערט עס ביי מיר אנגענומען אז ער איז דארטן, און געענדיגט מיט פעיראל און געענדיגט מיט די גאנצע מעשה. אויב איך זאג עס קלאר, ווייל איך פארשטיי אליין נישט וואס איך רעד. אויב קומט ער נישט ניצט אויס נישט קיין פעיראל. ווייל אויב ער מעלדט זיך נישט איין, קען ער שוין נישט צוריק קומען. אויב ער מעלדט זיך נישט איין ביז א געוויסע טאג, אויב ער געגעבן צוויי דריי טעג, אויב קאלט מען נישט נישט ביז חמשה עשר באב, דאס איז געווען פאר תשעה באב, אויב מען מעלדט זיך נישט איין ביז א געוויסע צייט, געגעבן עפעס צוויי דריי טעג, דעמאלטס איז עס כאילו דו האסט דיך אפגעזאגט, ווייל איך בין גרייט דא אלעס צוצושפארן. און ס'איז געווען איין מלמד וואס האט נישט זיך געמאלדן, סאו אטאמאטיש איז ער ארויסגעפאלן, און א מלמד צוויי וואס האבן זיך זענען יא זיי האבן זיך יא געמאלדן און יא צוריקגעקומען, סאו זיי זענען ווייטער אנגעגאנגען. סאו דא גייט מען נעמען די מעשה און מען גייט עס צאמפלעכטן מיט די מעשה וואס כ'האב פריער פארציילט אז דער מייקר השער וואס מען האט ארויסגעווארפן תשעה באב ביינאכט מיט פאליס האט זיך געטראפן דאס פלאץ מיט די יונגעלייט וואס זיי האבן אויפגענומען רבי אברהם ראבינאוויטש אויף צו צוטרעטן שיעור סאו ס'איז געקומען תשעה באב ביינאכט, שפאצירט אריין דער א' פיי מיט דעם לאנגן ווייסן בארד, ס'האט מען גערעדט פונעם פריערדיגן שמועס און פריערדיגן תוספות, איז ער אריין שפאצירט אין בית מדרש צום מהרז ל, גייט אים זאגן א רבי'ט יעמוד. גיי ארויס, איך האב דיר געשיקט א צעטל קענסט נישט קומען. האט דער אינגערמאן געזאגט, וואס הייסט? ס'איז פרייוועט פראפערטי. און אז ס'איז פאבליק פראפערטי? זאגט אים זאג גארנישט פאבליק פראפערטי, זאגט אים שיר דאס איז מיינס און איך זאג זאלסט ארויסגיין. קיצור מ'האט מ'איז געגאנגען מ'האט גערופן פאליס, פאליס האט געזאגט ים עוד, מיסיס בראון אוט. ער זאגט פאר די פאליס האט ער געזאגט די זעלבע זאך, ס'איז פאבליק פראפערטי, זאגט אים די פאליס ס'איז נישט פאבליק פראפערטי, דאס איז פראפערטי וואס באלאנגט פאר שיר רובין. האט ער אנגעהויבן צו זאגן ס'איז דיסקרימינעישאן. דיסקרימינעישאן? ס'הייסט? זאגט ער, וואס הייסט? זיצן דרייסיג מענטשן דא אין בית מדרש, פונקט מיך האט ער געטשוזט ארויסצואווארפן. זאגט די פאליס, העי העי מיסטער, ליסן, דאס איז זיין פראפערטי, ער קען טון דא וואס ער וויל. ממילא ארויס. אזוי ווי ער איז ארויס האט מיטגעוואקט א גאנצע גרופע אינגעלייט, די אלע וואס זעען רבינאוויטש און דאס איז האבן מיטגעוואקט מיט אים און געשטאנען און געכאפט פיקטשערס און די גאנצע סענזאציע האט אויסגעקוקט ווי עפעס אזא ארגאניזירטע געשעפט. איך האב נישט געזען די גאנצע געשעפט און געווען ביזי זאגן אייכו, כ'בין געווען ביזי ווייען אויפן אנדערן חרבן אז מ'איז אליין חרוב ונחרב. און דא האט מען טאקע געזען וואס דער חורבן בית המקדש ברענגט, אז מען אז אז אז מען טרייט צו רענטן א מענטש נארמאל, און שכור'ע מאכט א געגנט פון פון ארויפטרייבן פרייזן פון הייזער, ער ווייסט נישט, קומט ער נאך קלאפן צו מיר אין די טיר, מען האט זיך סתם פארלייגט, איז אויך א חורבן בית המקדש. עניהאו, סאו דעם אנדערן טאג האבן זיי שוין געהאט א פלאץ און דער רבי'ן וויאזוי האב איך נאכגעהערט אז דער מיסטער רבי'ן האט געפסק'נט אז ווילאנג מען ווארפט נישט ארויס אין בית המדרש זאל מען נישט מאכן קיין אייגן בית מדרש. אזוי ווי ביים תשעה באב האט מען ארויסגעווארפן האבן זיי געמאכט אן אייגן בית מדרש. זיי האבן געמאכט אן אייגן בית מדרש. נו ווייטער איז דאך געווארן א עמטליכע צעטיילונג.

און זיי שטיצן איינעם וואס איז מייקר השער, האט מען געגאנגען פון איינעם צום צווייטן און געשיקט ריסטריקשן ארדערס, דו קענסט נישט אריין קומען צו אונז, האסט א בית מדרש, ענדזשוי דיין רב, ענדזשוי דיין בית מדרש, דיין רב האט דיר צוגעזאגט ער גייט דיר מאכן מוסדות מקוואות, ביסט אהינגעגאנגען, גיי אהין. שטיץ מיר יקר השר, קענסטו נישט נוצן אונזער גראסערי. מ'האט צוריק געגאנגען צו די אלטע תקנות. דאס איז געווען איין סיבה פארוואס מ'האט דאס געטון. נאכדעם איז געווען נאך א סיבה, ווייל דו בויסט דאך א קהילה בשעת ווען דו עסט ביי מיר. דאס מיינט אזוי, די גראסערי, פארשטייט יעדער איינער וואס הערט די שמועס, מאכט נישט קיין געלט. ס'איז געווען תקופות וואס מ'האט געדארפט אריינבאכענען דארט דעם געלט, דרייסיג, פערציג, פופציג טויזנט דאלער א חודש, פשוט צו קאווערן די סופלייערס און מיט די ארבעטערס. אבער עז אוו נאו מאכט די גראסערי נישט קיין געלט, מ'קאווערט זיך, זיי האבן אויפגענומען א מענטש וואס איז א מומחה אין גראסערי, ער קאווערט, און אבער קיין געלט, קיין פראפיט מאכט מען נישט, אין געוויסע פעלער פארלירט מען נאך. סאו יעצט לאמיר טראכטן אזוי. איז געקומען מענטשן זיי ווילן באגראבן שי' רבין און אים דערצערענען און אים מאכן אומבאקוועם, נוצן בשעת ווען זיי טוען דאס זאלן זיי נאך נוצן קויפן קארעט טשיז ביי שי' רבין אין גראסערי און ווען שי' רבין דערלייגט געלט אויף די קארעט טשיז אדער הי ברעיקס איוון ער מאכט נישט קיין געלט אויף דעם. האט מען אפגעמאכט דו דארפסט א נייע קהילה, סיי לגבי דעם וואס דו ביסט געשטיצט מיעקר השער אז דער אלף פאר איז געגאנגען צו דיר דאווענען, און סיי די חלק דו ווילסט בויען א קהילה בשעת ווען דו דארפסט מיין שטיצע, דארפסט מיין גראסערי, דארפסט מיין מקווה, אפגעמאכט מען גייט עס שיינערהייט צעטיילן, ווילסט אהין גיין גיי אינגאנצן אהין, מאך דיר א גראסערי, מאך דיר א סקול, מאך דיר א ישיבה, מאך דיר א מקווה, מאך דיר אלעס, אז דו האסט נישט געהאט קיין שכל צו מאכן א געהעריגע סטרעטעדזשי פאר דו האסט זיך אפגעטיילט ווי דו האסט גיין אין מקווה און גראסערי, זאל דיר דער אייבערשטער העלפן אז דער אתה חונן זאל פועל'ן אויף דעם וואס דו האסט אזויפיל יארן געבעטן. דאס איז געווען וואס איך בין געווען אינוואלווד, איך מיט נאך איינער זענען געגאנגען פון איינעם צום צווייטן, דו גייסט אהין גיין, גייסט שיקן די קינדער דארטן, דו לאזט דיך אריין אין א בלאטע, דו האסט א חשבון? צו דו האסט נישט קיין חשבון. כהאב אים געטרייט צו קאנווינסן פאר וואס שטויסטו שי' אין פנים? דאס איז געווען איין חלק. א מענטש וואס האט ארויפגעבויט א פלאץ, די גאנצע זאך פון קאסא גראנדע ווייסטו דאך נאר פון שי' רבין, דו האסט דאך נישט געוואוסט אויף די מעפ אז ס'עקזיסטירט אזא מין ווארט, דו קענסט דאך ניטאמאל יעצט ארויסזאגן געהעריג. איז וואס איז דאס? ווייל ער האט זיך זיינע. האט זיין עטיטוד, ער האט עטיטוד, עטיטוד שמעטיטוד, מיט דעם, און מען קען זיך נישט דורך קומען מיט אים, סאו מען איז געגאנגען פון איינער צום צווייטן און דאס געטרייט מסביר צו זיין, דא א יונגערמאן וואס איך בין געגאנגען פערזענליך צו אים, כ'גיי נישט זאגן זיין נאמען, כ'האב אים געזאגט, איך בין אויף דער זייט, און איך גיי נישט אריין אין קיין מחלוקה צו דו זאלסט גיין אהין צו נישט, דו ווילסט גיין אהין, קענסט גיין אהין, אבער אלס חברה אויס וויל איך דיך פרעגן, וואס איז דיין חשבון, ווי גייסטו גיין אין גראסערי, ווי גייסטו גיין אין מקווה? זוי ווי איך האב אנגעהויבן צו פרעגן די קשיות, האט ער נישט געהאט וואס צו ענטפערן. כ'האב אבער געוואלט אז מיין טייערע חבר זאל נישט דארט אריינפאלן אין די בלאטע, האב איך אים געפרעגט, ווער איז דיין מורה דרך? ווער איז דיין דעת תורה? ווער איז דיין יועץ? כ'ענטפער דיר נישט. שוין, האב איך אוועקגעוואקט. וואס זאל איך טון יעצט? איז דא א יונגערמאן וואס איז געווען א מלמד ביי ר' שי' רובין. און ער מיט נאך איינעם האבן אפגעמאכט אינמיטן יאר אז מען גייט אריבער גיין צו יענע קהילה און מען גייט ווערן דארט מלמדים, און ביידע פון זיי זענען געווען אין דירות פון ר' שיע רובין מיט א חשבון אזוי ווי ווען איך בין געווען כיתה א' אז מען נעמט אראפ די רענט, אבער זיי האבן געוואוינט אין שיע רובין'ס הייזער, נישט דירות, ער האט געזאגט א דירה, ר ה הייזער. איינער האט זיך אויף א קלוגע וועג ארויסגערוקט, ווייל ער האט געזאגט אז עס דארף פאר עטש געוואלד מען זאל כאפן אז ער גייט אהין, האט ער געזאגט אז ער דארף עקסטערמענעיטן די דירה און פאר צוויי דריי טעג מוז ער זיין אינדרויסן, און וואס ער איז שוין געווען אינדרויסן האט ער דעם אנדערן טאג איז ער שוין געלאפן זיין א מלמד דארטן, אבער עס איז געווען איינער וואס ער איז אריינגעפאלן אין א בלאטע, ער האט נישט קיין געלט צו מופן. צו יענעם האָב איך גערעדט און זיך געוויינט צו אים, דײַטש, ווי דו װאָרטסט, איך בין מסכּים, זאָלסטו הינגערן, ס'מוז דאָך נישט זײַן יעצט, גיב עס דרײַ װאָכן, גיב עס דרײַ חדשים, האָב אָבער אַ חשבון, זײַ נאָרמאַל אויסגערעכנט, װײַל די רבֿ מיט די מענטשן דאָרטן גייען דיך נישט בעקן, זײ גייען נישט גיין נאָך געלט פֿאַר דיר. סאו וואס איז געווען זיי פיר האבן געזאגט רבי איד די אמה האט גיי ארויס פון מיין הויז די גאנצע זאך וואס איך האב דיר געגעבן הויז האט די ביסט מלמד ביי מיר ביסט געגאנגען מלמד זיין און מלמד ביי זיי זיי האבן מיר געזען גיי ארויס אזוי ווי דער איד האט נישט נארמאל קאמיוניקעיט שיעורים האט ער אים געוואלט ארויסזען, ער האט נישט געגעבן קיין דעיט ווען ער גייט, וואס ער גייט און וואס ער גייט טון, איז ער געגאנגען ר' פשי' רובין געגאנגען צו א בית דין, און בית דין האט אים געגעבן א רעכט אז ער מעג גיין אין קאורט און ער מעג אים עוויקטן, די אלע וואס איך זאג דא פון אנהייב נאך פון די פריערדיגע שמועס קען איך פראוון אויף דאקומענטס, ריקארדינגס און ווידיאוס, געוויסע זאכן קען איך פראוון אויף אלע דריי. געוויסע זאכן אויף נאר אויף איינע פון די דריי, געוויסע זאכן נאר אויף צוויי פון די דריי, ווייל איינע פון די זאכן וואס איך האב געוואקט דא זייט איך האב אנגעהויבן, זייט מ'האט מיך אריינגעוועלט אין די קהילה, האב איך געגעבן אפאר פרינציפלס, איך האב געזאגט א נאמבער וואן, איים סארי איך האב אביסל ארויסגעפארן פון וואס איך שמועס דא, אבער אבער אבער מ'דארף עס אויכעט מענטשענען. איינע פון די זאכן וואס איך האב געזאגט אז צווישן מנחה און מעריב קען מען פון דעם נישט רעדן אין בית מדרש. איינער וויל צוקומען צו די ווייב און קויפן די הויז וועגן א קוועשאן, קאנסערן, קריטיק, שעלטן, בענטשן, עניטינג? א מיטינג. מאך א דעיט מיט א זיצונג. קום נישט צווישן מנחה און מעריב און דו האלטסט איך קען קויפן יענע הויז דארט אויף סעווענטין עוו. סיקס מעקדאנעלד דו האלטסט עס א גוטע פרייז? איך האב זאגן יא ניין און ס'איז נישט דאקיומענטעד, איך האב עס נישט געזאגט מיט ישוב הדעת, און יענער זאגן וואס הייסט דו האסט מיר אזוי געזאגט, און צוויי וואכן שפעטער איך זאגן כ'האב קיינמאל נישט געזאגט, האסט יא געזאגט, האסט נישט געזאגט. אפגעמאכט אז אין בית מדרש רעדט מען נישט פון דעם, עניטינג ווערט א עמטליכע זיצונג און ביי די זיצונג איז דא ריקארדערס, סיי דארט ווי מ'זיצט איז דא אייז און די אייז סיי ס'איז נעמט וויזשען סיי אודיאו, און סיי מען זיצט מיט א ריקארדער און ביי יעדע פרשה, אזוי ווי ביי די פרשה פון דעם אלף פיי וואס כ'האב אנגעהויבן פארציילט אנפאנג אן, וואס ער איז געגאנגען מיט אלע שמועסן, אלעס איז ריקארדעד און ס'איז דא א פייל, ס'איז דא א פייל וואס הייסט אלף פיי, מען עפנט דאס אויף זעט מען דארט אלע ריקארדינגס, אלע דאקומענטס, אלע פיקטשערס, אלעס פון וואס איך האב דא פארציילט. און די זעלבע זאך איז די אלע פרשות מיט דעם רבי אברהם ראבינאוויטש, איז אלעס וואס איך האב דא געזאגט איז פראוועבל, ווייל יעדע שמועס איז ריקארדעד, און טעקסט איז ריקארדעד, אימעיל איז אטאמאטיש ריקארדעד,

קענסט נישט לייקענען. עניהאו. ווי האב איך געהאלטן דא? יא. סאו איז יענער אינגערמאן איז געווען אין א פארלעגנהייט, און ברוך השם האט אים נישט געדארפט עוויקטן, ס'איז אים געווען פעין אין קאפ אריין, ווייל ער האט געציטערט יעדע מינוט אז מ'קומט. מען האט ארויס געלייגט א קעמרע און וועמען ער האט זיך געדרייט לעבן די הויז האט ער אריין געקאלט אז די אלע פון די אנדערע עץ חיים רבי רבי אברהם רובינשטיין קהילה זאלן קומען העלפן און קומען צו פליען דארט אז מען גייט אים ראטעווען ווייס נישט וואס דאס האט געדארפט וואס דאס האט געדארפט העלפן עניהאו ברוך השם דער איז שוין ארויס.

יא. סאו איז געווען איינמאל וואס איינער, דער מעשה וואס כ'האב פארציילט דער א' פיי האט פארדינגען, האט פארדינגען זיין הויז, האט פארדינגען זיין הויז, זיין פעטער'ס הויז וואס איז געווען אויף די שווארצע ליסטע, אויף די גע'אסר'טע ליסטע, איז דער טענענט, ס'איז געווען איינס נאר איינגעשטאנען אויף שבת, און איך האב גערעדט מיט אים אלע פרייע זונטאג און אים פארגעווארפן די קוועשטשענס, יתכן דו טוסט אזא זאך? און אזוי ווי איך האב געהערט זיינע בעיבישע תירוצים, איך האב נישט געוואלט פסק'נען אויפן פלאץ, אז ער זאל וויסן אז איך גיי דיר שיקן ריסטרעינינג ארדערס, און דו גייסט און איך גיי דיך אסר'ן אזוי ווי די תקנות זענען. ווייל איך בין א ווייעכער מענטש, און איך ווייס ער האט א שטוב מיט קינדער, ער מוטשעט זיך פאר פרנסה, ער האט עס נישט געטוהן פאר שלעכטיגקייט, ער טוט ווייל דער כובע לגלות מאכט קאקל דער קאפ, און זעהט אויס ער קען זיך אויך נישט קאווערן דארט ווי ער וואוינט אין מאנסי, מען כאפט ער א דאלער דא א דאלער דארט אן ישוב הדעת, אבער דער פאקט איז ווען ער כאפט א דאלער אין קאסא גראנדע, און נישט אויף א ריכטיגע וועג, צוטרעט ער מענטשן, ער טרעט ארויף אויף יענעמס פיס. האב איך נישט געוואלט געבן קיין ענטפער פאר אים, און האט ער מיר אנגעהויבן נאכצולויפן, איך וויל וויסן ווייל מארגן קומט נאך איינער, כ'האב עס שוין פארדינגען פאר נאך איינעם, שטיין איך קוק אים אן מיט גראבע אויגן, וואס איז מיט דיר? כ'רעד דאך דא דא צו דיר פון א זאך וואס דו האסט געטון פאר דריי יאר צוריק. און די יו נאט פאלאווינג די רולס, און די ווייסט אליין וואס די קאנסעקווענצעס זענען, דו האסט קאמאן סענס, וואלסטו דאך געוויסט פון דיין ענטפער וואס אונז גיימער טון מיט דיר, הייבט אן מינוט נאכצולויפן, וואס טו איך מיט דעם, זאג מיך ווייסט נישט, איך ווייס נישט וואס דו זאלסט אים זאגן, וואס ווערט עס יעצט מיין פראבלעם אז דו זאלסט יעצט וויסן וואס איך זאל דיר עס זאגן, וואס דו זאלסט ענטפערן פאר דיין טענענט וואס גייט קומען מארגן? לאָז מיך אָפּ! סאָ כ'בין געווען אין אַזאַ מצב צווישן ווייטאָג, אַז איך גיי מוזן נעמען די מידת המשפּט און מידת הדין, און דאָ לויפט ער מיר נאָך, ענטפער מיר! ענטפער מיר! ענטפער מיר! קאָלט מיך! און איין מאָל מ'האָט אָנגעהויבן צו שרייען, און ס'אַ באַנדע חיות, מ'קען נישט מיט ענק רעדן, ס'ענטפערט זיך נישט! ס'ענטפערט זיך נישט! האסט שוין געזעהן וואסערע פראדוקט דאס איז? סאו ער איז געגאנגען עס פארדינגען, זינט ער איז אריינגעקומען א נייער מענטש, יענער קומט מיין איך פאר געזונט אויכעט, א רחמנות, קומען אהין, און דער טענענט קומט אין מקווה איין טאג, און הרב שיער רבין איז דארטן, וואס נארמאל וואלט די תקנה געווען אז דער טענענט טאר נישט קומען, ווייל ער איז געגאנגען איינשטיין אין א הויז וואס מ'האט ווייעלעיטעד די תקנות, איז ער געקומען אין מקווה, און ר' ר' שירל מען קומט אריין הייבט ער אן צו געבן הערה'ס דא, דו ביסט א שייגעץ, ביסט א חיה, אזוי שרייט דער טענענט אויף ר' שירל, האט ר' שירל מיר געזאגט אהי ווי ידידי, איך קען דיך יעצט פון דא ארויס זען, דאס באלאנגט פאר מיר די מקווה, און איך בין דא באבוא, עס איז אויף מיין פראפערטי, עס איז אויף מיין נאמען. קענסט נישט. איז געגאנגען רב שיע רובין, האט אים געזאגט, איך גיי רופן פאליס, און דו גייסט נישט קענען אנטלויפן פון דא. איז געגאנגען האט ער אים צוגעכאפט די הויזן, און שיע רובין האט געהאלטן זיינע הויזן און געקאלט פאליס, און די פאליס האט אים געזאגט גיי אמאל, גיי ארויס. האט ער געזאגט סיי ס'איז פאבליק פראפערטי, ס'איז נישט פאבליק פראפערטי. שי' רובין זאגט אז ס'איז זיין פראפערטי. און אזוי ווי ער האט דאס געטון זענען געקומען צו פליען די אלע אינגעלייט וואס זיי שטיצן די נייע קהילה, גייט פראטעקטן דאן איינעם? איז איינער וואס האט שוין געהאט א ריסטרעינינג ארדער נישט ארויפגעקומען אויף די פראפערטי וויל ער וויסן קען אים ארעסטירן אבער די אנדערע איז געקומען וואס הייסט עס איז געהעריג פאבליק פערסאן דאס באלאנגט פאר פאבליק וואס הייסט ווייל ס'איז געווען א דברים זיי האבן געגעבן געלט זענען זיי געגאנגען, זיי האבן גענומען רב חיש שטיינמעץ אויפן טעלעפאון, אין פראנט פון די פאליס, רב חיש שטיינמעץ האט געזאגט אויף ענגליש, יא דאס איז די דאונעישאנס וואס מען האט געגעבן צו בויען די מקווה. זאג די פאליס, איין מינוט, איך גיי קאלן די עס עס עס, סעס וועט מיר זאגן פאר וועם די פראפערטי באלאנגט, ווארטס איין סעקאנד, קאלער סעס וועם באלאנגט די פראפערטי סיקסטין פארטי פייוו איסט סילווער ריף שיער רובין, עס באלאנגט פאר שיער רובין און גייטס אלע אוועק פון דא. סאו דאס איז געווען אויף פיקטשער, פארוואס בין איך אזוי מאריך אין דעם, ווייל דאס איז געווען אויף פיקטשער דער מוסר, שיער רובין דער מוסר האט גערופן פאליס ארויסצואווארפן. און איך פארצייל די מעשה אזוי נאקעדיג און אן קיין שום סימפאטיע נישט אהער און נישט אהין, אזוי ווי ס'איז געווען. סאו די אלע שמוץ מ'ווארפט ארויס מענטשן בסמעדרש מיט די בערד מיט די גאנצע איך מיין איך האב איך שוין געקאווערט, און זיי האבן זיי זענען געגאנגען צו איינעם ר' לאזער דאנציגער וואס האט דארט א הויז אויכעט א וויקעישענער וואס האט דריי הייזער. און ער האט צוויי, ער האט געהאט צו פארדינגען אלע דריי, איינס איז א שול, איינס איז א מיידל חדר און איינס איז א יונגל חדר, און איך האב אים געבעטן פארוואס ער האט דאס געטון, קיצור ער האט געענטפערט בלא בלא בלא בלא, אהער אהין, האט מען אים אויכעט געשיקט א ריסטרעינינג ארדער, דו ביסט מחדל ומעקר השער, זאלסט אויך נישט קומען צו די מקווה. עז אוו נאו האבן זיי צען צוועלף פעמיליס און פון ווי זיי האבן געלט צו לעבן ווייס איך נישט, דא וואו זיי טענה'ן אז די קאסע וואס האט געברענגט דרום נדבות זיי האבן נישט געוואלט ארויסגעבן אז שיעור ווען שטיין די זייט איז געווען זעכציג טויזנט דאלער, כ'האב עס קיינמאל נישט קאנפירמד דאס, כ'זאג עס קלאר אז איך האב עס נישט קאנפירמד. זיי ניצן יעצט די געלט? פון וואו זיי גייען ניצן געלט? איך האב נישט קיין אהנונג, איך האב דאך מיטגעהאלטן פון אנפאנג אן וואס קאסט דאס צו בויען א פלאץ. סקאלער מיט קאווערט נישט ווייל האסט צוויי קינדער אין א קלאס, די טיטשערס מיט קאווערט נישט ווייל האסט דריי מיט דריי פערטל מיילעך אין א קלאס, וויפיל סקאלער מיט קען מען צאלן צו קאווערן טיטשערס? מיט סקול סופלייס, מיט קלינינג, מיט פעיראל, מיט טראנספארטעישן, מיט וואס נישט? אין א בית מדרש אליין, די מוזט דאך קויפן, צאלסט דאך רענט, און די מוזט דאך האבן, אויב די האסט ווייניג מענטשן ביי דיר, קומט דאך אריין ווייניג נדרים און נדבות. סאו, ווייס איך נישט פון ווי זיי גייען לעבן, איך האב מיטגעהאלטן פון אנפאנג ווי זיי קויפן אין גראסערי, ווייס איך נישט ווען ביי אונזער גראסערי קען זי נישט קומען, יעצט איז אריין אין דין תורה אז וועגן שירה האט מען געשריבן מען איז ערגעץ פאר סוכות געוועו, וואס הייסט איך האב דאך געבויט דא א פלאץ, איך האב דאך געבויט דא א פלאץ און דו מאכסט מיר שאדן, פארוואס מאכסטו מיר שאדן, אז דו שטיצט מיט יקר השעה גייט מיין פלאץ אונטערגיין. און איז זיי געגאנגען און זיי האבן געטוישט זייער נאמען אז ער איז הרב אברהם ראבינאוויטש איש האין שרוף פון קהל עץ חיים, ווייל דעמאלטס האסט דאך א פראבלעם אז ס'איז געקומען א נייע קהילה במקום די אנדערע קהילה, איז ער געגאנגען און האט גענומען די אנדערע נאמען קהל חסידים די קאסא גראנדע, ער איז רב פון קאסא גראנדע, רב פון קאסא גראנדע, ער איז דער רב, האבן מיט חן אריינגעוואוט, איז ער דאך דער רב. סאו סיי די נאמען קהל חסידים האט ער גענומען, סיי די נאמען אז ער איז רב פון קאסא גראנדע. דער זיצט יעצט ביי די נטוירס, די דיטעלס פון די נטוירס האלט איך נישט אזוי מיט, חוץ ווען איך דארף געבן מיין אקעי. עז אוו נאו איז נישט דא קיין ריר וואס רפשיע רובין טוט אן דעם וואס זיי זאלן מיך רופן. עני מאוו, עני זאך, איינער זאגן יעדע פיצי צו ער זאל ארויסבעקן זיין קאר צען נאך אכט צו די דענטוירע צו ער זאל פארן מיט על אל צו ער זאל פארן מיט אמעריקען עירליינס נישט די שטותים כ'רעד דאך אבער פון סאליד דעסיזשענס וואס דער אייבערשטער האט געהאלפן אז איך האב א גראדע שכל און איך קען קאנטראלן מיינע פילינגס נאך אסאך יארן טרעינינג וואס דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז מיין מידת מלכות איז דארט ארויסגעקומען אויף זייער א שיינע פארנעם.

דא איז געווען אזוי אז דער וואס האט קער געהען פון די מקווה הייסט מ' פיי, דער מ' פיי דער עם פי, מיסטער עם פי איז געווען אויך געגאנגען צו יענע זייט, כ'גיי נישט זאגן חס ושלום יענע זייט, כ'גיי זאגן די אנדערע, ביי די אנדערע קהילה. אבער נאך פאר ער איז געגאנגען צו דייווען דארטן איז ווייל רבי חייא שטיינמעץ איז שוין נישט געווען רב א גאנצן ווינטער האט ער קאמפלעינט אז ער פילט אז רבי חייא שטיינמעץ איז שוין נישט אזוי ווי געזאגט עוועילעבל מען קאלט אים און אסאך מאל הייבט ער נישט אויף ער הער אהין דאס איז א אלטע קאמפלעינט וואס איז נאך געווען פסח. נאך פאר פסח. קיצער מען האט אפגעשמועסט אז נאך פסח גייט מען זיך אראפזעצן, מען גייט דן זיין ווער ס'איז מער ווער ס'איז דאס. דערווייל האט דער עמ פי וואס נעמט קער פון די מקווה, וואס ער איז געווארן אריינגעטרעינט דורך רבי חיל שטיינמעץ, וואס רבי חיל שטיינמעץ אליין קען נישט קיין מקוואות, וואס ער האט עס אליין געזאגט. וואס ער איז געווארן באויפטראגט פון ר' איטשע טריגער וואס איז פון די גרעסטע מקווה בויערס, כ'מיין אז נאך ר' נחום ראזענבערג היינט צוטאגס, לויט מיין אינפארמעישן. סאו דער אינגערמאן איז געווארן געטרעינט דורך ר' חוץ שטיין וואס איז געווען די רב פון קאסא גראנדע. סאו דער אינגערמאן איז געגאנגען צו די אנדערע קהילה, איין טאג קומט מען אן, די האנטוך איז נישטא קיין האנטוכעס. נאך א טאג, נאך א טאג, און מען קוקט זעט אז די מעטאל וואסער ווערט נישט געטוישט, און מען טרייט אים צו קאנטעקטן, והי' לא היה עוד בסוחו עידו אנו עדים על ה' ועל משיחו לנפקת מוסר זיינא. ס'איז נישט געווען קיין נערמאלע ריספאנד, נישט געווען קיין נערמאלע ריספאנד, די מקווה דארף ווערן גענוצט צופרי און אויך ביינאכט, האט מען דיסיידעד אז מען גייט אראפ ברעכן די שלאס וועט לייגן א נייעם שלאס אויף די בורות דארטן ווי ס'איז דא דער מגי שלום דער באר הגבה באר די באר מן הצד און דעם באר בראשית הרבים אלע בורות דארטן גייט מען אראפ ברעכן די שלאס און מען גייט אליין אנהייבן קעיר צו נעמען פון די מקווה. ניין קענען אין די מקווה, אזוי ווי איך בין געוואר געווארן פון דעם אז יענער ריספאנדט נישט נארמאל, ס'איז נישטא קיין נארמאלע קאמיוניקעישן, האב איך געזאגט אז מען זאל דעם מקווה נישט טאטשן, טאטעטשן, ביז. ביז ס'נישט דא קיין רב וואס נעמט איבער דעם הכשר, א רב וואס געבט א הכשר דא, איך האב נאכנישט געוואוסט, דעמאלטס איז נאכנישט, ס'איז נאך געווען פאר ר' חייא שטיינמעץ האט אויפגעגעבן זיין הכשר, ווייל איך האב גע'טענה'ט אזוי, אויב ס'איז דא א יונגערמאן וואס איז געטרעינט און ער איז נישט צום האבן, צוליב פארשידענע סיבות, און ער ענטפערט נישט קיין נארמאל קיין טעלעפאונס, דארף מען דאך אריין טרעינען דא א צווייטן, מען דארף אריין טרעינען א צווייטן, האט מען געשמועסט אז אפשר אויפן טעלעפאון קען מען איין טרעינען, זאגן אויפן טעלעפאון וואס צו טון, האב איך געזאגט אז איך דארף פענסי אידישקייט, און איך בין א חסידישער איד, נישט נאר אויף צו דאווענען מיט א ברען, און אריין קומען מיט הייס להבות ווארעמע, די ווארעמע דאווענען, כ'האב געוואלט צולייגן א מיסע ווארט ווען מען זאגט די ווארט. ווייל ווייל ווען ס'קומט צו מקוואות און ס'איז דא מענטשן וואס זיי פרעדיגן דאן א ווארעמע דאווענען, ס'קומט צו עיקר הדת, אזוי קען מען שוין ערלעדיגן אויפן טעלעפאן דורך ווידיאו, און וועגן דעם באדערט עס מיך האב איך מיך איינגעהאלטן צו זאגן א ווארט, סאו האב איך גע'טענה'ט אז איך בין א חסידישער איד, איך האלט נישט טהרת המשפחה וועגן כ'האב א אל, כ'האב עס ליב צו האלטן און איך וויל ס'זאל זיין מיט אלע דיטעילס, כ'דארף א געפאלישטע פענסי ביוטעפול מצוה פון טהרת המשפחה, סאו ס'וועט קומען איינער אויפן טעלעפאן און זאגן מאך אזוי, מאך אהער מאך אהין, זאג איך אים ווילאנג ס'איז נישט דא קיין מעוררות וואס קומט אראפ פיזיקלי, זאל דער מקווה זיין געשפארט. מען טוישט נישט די וואסער, סאו מענער קענען גיין, און ביינאכט, די אלע וואס דארפן גיין ביינאכט, זאלן גיין אויף פיניקס וואס איז א דריי פערטל שעה פון אונז, דארט איז דא א מקווה מיט ראביי רויזמאן, וואס די מקווה האט א גוטע נאמען, כ'רעד אונזערע, אונזערע, ווי געזאגט אונזער קרייז נוצט עס, און איך מיין אז טענק רב האט עס נאך געבויט, טענק רב איז איינגעזינט אין בארא פארק ווייל ער האט אויפגעבויט אסאך אידישקייט אין פיניקס פאר יארן צוריק. סוף. איז געווען א פאר טעג שפעטער האבן זיי אנגעהויבן צו טענה'ן אז מען מוז אריינלאזן די שטאטס רב זעהן די מקווה און אויב נישט איז די מקווה פסול. נאך א טענה האבן זיי געהאט אז ס'איז געווען מען האט אראפגעבראכן א שלאס מען האט ארויסגעווארפן דעם גאבן דעם דעם עם פי וואס פלעגט קעיר נעמען איז מען קען נישט טראסטן דא קיינעם דארף מען אויסשווענקן אלע בורות פון מיי גשמים מיט די אלע בורות צוריק טרוקן מאכן אריין ברענגען נייע מיי גשמים ווען דאס וועט זיין ווייס איך נישט ווייל דא רעגנט נישט קיין סאך דא רעגנט צען אינטשעס א יאר טאטעל און ס'רעגנט רוב רעגן איז צווישן דזשון און סעפטעמבער און ווענדט זיך וואסערע יאר, דא אין ניו יארק רעגנט פֿופֿציק אינטשעס א יאר, סאו וועל מען כאפן די רעישיאו פון וויפיל רעגן מען רעדט דא, סאו זיי האבן געטאן אויף ארויס פאמפן די גאנצע דאס, איינס ווייל די שטאט'ס רוף וואס איז יעצט געפונט געווארן פון קהל עץ חיים איז געווארן שטאט רוף פון עץ איז געווארן פון קהל חסידים בקאסא גראנדע און ער מוז קומען ווער די שטאט'ס רוף, און נאך איינס ווייל מען האט אראפ גענומען א שלאס און האט נישט אריין געלאזט ווער עס מיינט קעיר קען שוין נישט אריין גיין סאו אזוי ווי איך האב אראפ געלייגט א פיס זי איז איז געקומען איינער וואס האט געוואלט ניצן די מקווה פאר זיך און יענער איז נישט קיין אמורץ אנדער מעט אראפ געלייגט א פיס קיינער טאטש נישט דאס יענער איז געווארן אביסל אזוי ער געפילט זיך א שטיקל פגיעת הכבוד ער דארף עס פאר זיך כ'טאטש נישט גארנישט, כ'וועל קאלן איינעם אויפן טעלעפאון מאכן וויאזוי איך זאל אנפילן די וואסער, איך דארף עס פאר מיר, נאכדעם קענען זיי איבערגעבן, נאכדעם דארף עס קיינער נישט נוצן. האט מען אים געזאגט אז ניין, קיינער טאטשט דאס נישט. און אזוי איז געווען, איז אראפגעקומען צוויי רבנים פון מאנסי, זיי האבן געטרעינט פריש צוויי נייע אינגעלייט, זיי האבן געפרעגט פונקטליך פארוואס מ'האט געטוישט די שלאס, וואס איז געווען פון ווען יענער עמ פ איז אוועקגעגאנגען וואס מ'האט דא אלץ געטון. אלעס איז כשר ויושר בצרור החיים און די מקווה האט היינט א הכשר פון איינעם ר' שמעון אברהם אינדיג פון מאנסי וואס ער געבט זיין נאמען אויף דעם. און יא. סאו וואס נאך דארף איך קאווערן און פונקט די בערד פליקט מען נישט ברוך השם ווייל ס'נישט דא קיין פיזישע דעיס און וואס נאך? נאך פאר איך האב אלעס געקאווערט דא וויפיל א זייגער איז? סתם גערעדט דאס איז שוין א שעה און א דריי פערטל דא, דעי שמועס מיט יענע שמועס. דער אייבערשטער, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן א גאנצן צייט, דו נעמסט מיך און דו טראגסט מיך אויף א וועג וואס איך מוז פערפארמען גבירה, איך מוז פערפארמען דין און משפט, ס'איז נישט מיין קאפ אף טי, רבונו של עולם ס'איז נישט מיין קאפ אף טי, איך האב עס נישט ליב, דער אייבערשטער זאגט איך וועל דיך מאכן פאר א מושלם, איך וועל דיך שטעלן אויף א פאזישן, דו האסט שכל, דו האסט מיר געפראווט אז דו טראסט מיך, דו האסט מיר געפראווט ביסט אן ערליכער מענטש, דו האסט מיר געפראווט אז ביסט געטריי פאר אידישקייט, יעצט טו עס פאר מיינע קינדער, און דער אייבערשטער זאל העלפן זיי קענען אויספירן מיין שליחות, און איך זאל קענען האלטן מיין קאפ גראד, נישט קיין מידות מגינות, און נישט גיין נישט צו חסד און נישט צו גבורה, צופיל חסד איז אויך נישט גוט, און און וויסן וויאזוי מען בויט א פלאץ, און וויסן אז נאך די גאנצע זאך זאל מען וויסן וויאזוי מען הערט יענעם אויס, אפילו נאכדעם ווען איינער וויל קומען צו מיר רעדן, נישט אויסצומישן קיין פריוואטע נגיעות מיט ווייטע פאליטישע פילינגס, אה יענער דערטרענקט זיך, יענער האט נישט קיין דירה געלט, יענער האט נישט קיין געלט צו מופן, העט מען אים, שעפט מען אים געלט. וכדומה, די רייבערס לעבן האבן א גוט געבענטשט יאר און א כפירה אויף חתימה טובה, און ס'איז זייער א צומישטע פילינג ווייל אה, פארן יום הדין האסטו געגעבן ריסטרעינינג ארדערס, אה, סאו דו האסט צו זיין א בעל תפילה, נישט זיי שערי שמים, תפילין זאל ארויפגיין, אה, דעמאלטס האסטו זיך געבעטן ביים אייבערשטן מיט טרערן, אבער אה, אה, יום, יום, טאקע, דאס האט מיך אזוי געטשעפעט, און מענטשן פון דארטן האבן מיר געשיקט טעקסט מיט וואויס. פשוט צו דערצערענען דעם מין פילינג. סאו, און יעדע זאך וואס איז געווארן געטון איז געווארן דורכגערעדט, סיי בתורת עצה און סיי בתורת פסק, געשריבן אז מען מעג די זאכן טון, ארויסשיקן א איד פון בית מדרש מיט פאליס מעג מען, און זיי האבן אפילו געשריבן אז מען מעג פרעסן טשארדזשעס, וואס דערווייל טוט מען דאס נישט, ס'פעלט נישט אויס, און דערווייל איך לאנ נישט. און די מקווה פאר דיינאכט ווערט נישט געטשעפעט, און נאך קיינער האט מען דארטן נישט פארשיקט פון דארטן, איך קען אויף דעם אייביג זאגן וואס ס'דרייט זיך ארום שמועס אין די גאס אז מ'טראסקעט און מ'פראסקעט, זעכער די פרויען פילן נישט קאמפארטעבל, די מקווה לעידי וואס איז פון איין צד נעמט אויף א פרוי פונקט יענע נאכט פון די אנדערע צד און מ'געט ערעטאט און מ'בלאזט, אויף דעם קען איך גארנישט טון. איך האב געשלאפט ראש השנה קען איך בלאזן העלפן בלאזן שופר מעג איך אויך בלאזן ווען קען איך גארנישט טוהן אבער אין פאקט אין מציאות האט עס געוואקט אויף די וועג און ווער ס'איז בדרך לערנען הלכות דיינות קען זעהן וואסערע פאוער טיבים האבן היינט האבן היינט און זיי רעדן אפילו אויף שלאגן און איך ווייס נישט וואס דער אייבערשטער וועט מיך נישט טראגן אהין אבער אויף אזוי פיל האב איך געפילט אן אחריות אז ס'דא מענטשן וואס זיי וואוינען אין פלעצער וואס זייער שלום בית גייט אין דער ערד אריין ווייל ער האט נישט קיין רענט, זיין חינוך גייט אין דער ערד אריין ווייל ער קען זיך נישט קאווערן, ער קען נישט פארדינען אויף וויפיל ער דארף באצאלן. נאכאמאל, אין מיין חתונה קינדער זענען נישט ביי זיך, פארוואס רייכערן אינגעלייט דראגס? פארוואס קען מען צו זיי נישט רעדן? פארוואס זיצט ער אויפן טעלעפאן א גאנצן צייט? ווייל ער קען נישט פעיסן זיין מציאות, ער אינדזשויט נישט זיין הויז. פארוואס גייט מען מעטשי אנגעטוהן? ווייל ער איז דאך א מענטש, ער מוז דאך ערגעץ זיך ארויסגעבן. ער האט נישט קיין הנאה פון זיין הויז, דער וואס דינגט א הויז קען נישט קיין הנאה האבן פון זיין הויז ווייל ער ווייסט נישט מה ילד יום. מענטשן האבן געוואוינט אין הייזער פאר דרייסיג יאר, אלל אוו א סאדען אהלט די פאון קאל קען קומען פון עני דעי אוו די אדער, און קיינער זאגט נישט פון פארדעם, יא מען געבט צייט, איך האלט שוין איך האלט נאכנישט קיין פופציג יאר, איך וואוין איך וואוין שוין שוין זיבן די זיבעטע דירה מיין איך האב איך יעצט, דאס הייסט ישוב הדעת? אויב אז ס'ווערט א סטענדערט ווייל יעדער טוט אזוי, ווערט עס א נארמאלע סטענדערט. ס'ווערט א סטענדערט אז יעדער איינער האט טאקע די זעלבע סטייל און מאס ישוב הדעת וואס מ'האט ווען מ'וואוינט יעדע פיר זיבן יאר אויף אן אנדערע פלאץ. מ'קוקט אין חזל, מ'קוקט אין רמב ם, אז א מענטש זאל נישט חתונה פאר ער האט נישט קיין דירה. פארוואס? און א מענטש וואס האט נישט קיין דירה האט א דין עני, מעג נעמען מן התמחה, דארף נישט פראוון זיין אינקאם, דו ביסט עלידזשיבל, האסט נישט קיין אייגענע הויז. פארוואס? ווייל דו האסט א דין עני, און א דין עני האט נישט קיין מיינד אן היז און, האט נישט קיין אייגענע מיינונג, ער האט נישט קיין מנוחה, ס'איז א עונש, עונש מיין איך נישט בתורת סטראשע, איך מיין אז דער אייבישטער שטראפט בתורת סטראשע יענעם צו דערטרעטן, יענעם צו דערגיין די יארן, ס'איז נישט קיין גוטע פיל, איז מען געקומען אפאר אידן, אפאר אידן האבן גענומען א פליגער און מען געקוקט אויף די אנדערע עק אמעריקע וואו מען זאל פארן, מען איז געפארן צוויי א האלב טויזנט מייל אוועק פון ניו יארק, מען האט זיך דארט באזעצט אין א פלאץ וואס קיינער האט נישט געוואוסט אז ס'עקזיסטירט, די ערשטע ברכה, אידישע ברכה האבן מיר אונז געמאכט דארטן. קומען מענטשן, מען הייבט אן מיט אינוועסטערס נאכאמאל, דער אינוועסטער וואוינט נישט דארט, עס אינטערעסירט אים נישט די וואוקס פון די קהילה בכלל, ווייל ער וואוינט נישט דארט, ער שיקט נישט קיין קינדער אין מוסד, ער דארף די פאר אידישע אייטעמס ווען ער קומט איינקויפן און דעטס איט, ווען ער קומט דארט אויף וואקעישן, אים אינטערעסירט נישט צו די קהילה וואקסט צו נישט, ער דארף זיין געלט, א גאנצע צייט קוקט ער אויף זיין בעלענס שיעט אין די באנק. האב איך געמאכט געלט די יאר פון די אינוועסטמענט צו נישט? איך האב דעמאלטס געזאגט ביי די דרשה, איינער וואס קומט דא קויפן א הויז, און ס'טוט אים וויי אז די הויז האט נישט עפרישיעט, מיענינג ס'איז נישט ארויף אין וועליו, זאל זיי וויסן זיי באלאנגט נישט דא. און דא קויפט מען נישט קיין הייזער, איך האב אראפגעקוקט פון פליגער האב איך געזען פון ניו יארק ביז ביז ביז ביז קאסא גראנדע די צוויי אהאלב טויזענט מייל, דא שטחים מיט לענדער מיט פעלדער מיט וועלדער ווי מען קען מאכן ביזנעס, וואס פונקט איז געקומען די מענטשן וואס האבן געהאט גאטס, וואס האבן געהאט א זענען ארויס פון די באקס און מען האט גאטס, און און און און סאו סאו דו האסט נישט די גאטס צו גיין, דו וואקסט אונטער אים. דו ביסט נישט געגאנגען פאר אים, סאו די עיר האט גאטס, אז לאמיך האקן אונטער אים, אה דא גייט מען עפעס בויען, דא גייט עפעס זיין א אידישע קהילה, דא גייט זיין וועקעישן, דא גיימער אונז קויפן פאלם ברידזש, איך חרוב געגאנגען פון דעם, איך האב געהערט פון איינעם ווער האט געקויפט א הויז האט פאר אַכציק טויזענט דאלער עפעס טו בעדרומס. קומען די, און ער האט זיך געוואלט פארקויפן, זי קומען די די די ריעל עסטעיט עידזשענט, קענסט דאס ליסטן פאר וואן טווענטי? זאגט ער, איך האב דאך א פאר אכציג טויזנט, איך האב געקויפט פאר אכציג, מוז פארקויפן פאר הונדערט, ניין, ווי ווייסטו, איך בין א רייסער דא, ער האט אים געזאגט, דו קענסט נישט גיין אזוי ביליג, קענסט נישט גיין אזוי ביליג, הונדערט צוואנציג, ווער עסט אונז אויף אויב נישט די וואס נישט דא קיין מנהיגים וואס זיי שטעלן נישט דעם קאפ פון כלל ישראל אויפן פלאץ. אין דירות איז נישט אזא זאך צו אזוי ווי איינער דארף א שלאק אויף די סוכה, האב איך יא א שלאק האב איך נישט קיין שלאק, איי די האסט קיין שלאק קענסטו שלאפן אין די סוכה ביסטו דאך פטור, קענסט דאך באגיין אן דעם. א דירה א הויז קען מען זיך נישט באגיין, ס'איז געווארן א נארמאלע סטענדערד איינער וואס האט חתונה מוז וואוינען אין א לעכל, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא. ס'איז געגאנגען אפאר מענטשן די אנדערע עק אמעריקע, ווי נאך זאלן ווי נאך ווייטער זאל מען פליען? אויף דזשעפען? עס איז דא זעלבע פליג נאכקומען ביז אהין. כ'האב פונקט געטראכט פאר א דזשאוק, לאמער קלאוזן קאסא גראנדע, לאמער גיין וואוינען אין סאנטא פע, ניו מעקסיקא. אבער ס'גייט דאך זיין די זעלבע זאך, נאך אפאר יאר, נאך א קעפ א ישוב, מיין נישט קיינעם אוועקצומאכן, אבער ס'איז נעבעך, ס'איז נעבעך א זאך וואס מען מוז ארויסשטעלן א פיר זיך נישט לאזן איבערפארן. דיסטרויען נישט מיין לעבן, ווייל אז דו רוקסט ארויף פרייזן גייט מיין זון צו איך וועלן קויפן א הויז, איך וועל דארפן באצאלן נאך דרייסיג טויזנט דאלער מארטגעדזש ווייל דו האסט איינמאל געמאכט דרייסיג טויזנט דאלער, דאס איז אויך אזא זאך, דער וואס פליפט מאכט אויפן ספאט צוואנציג טויזענט דאלער אין פאקעט, און וואס געשעהט לעקאווע דעם? אלע הייזער די זעלבע סקווער פוטעזש גייט ארויף די פרייז מיט צוואנציג טויזענט דאלער, סאו נאך צען אידן גייען דארפן איבערצאלן מיט נאך צוואנציג טויזענט דאלער ווייל איינער האט געמאכט צוואנציג טויזענט, כ'רעדט שוין נישט פון די אינטערעסט אויב ער נעמט א מארגעדזש פאר דרייסיג יאר. אמאל האט מען זיך געהארגעט וועגן שליסל געלט, אזוי ס'איז געדענקט נאך דאס אז ווען געסט איבער א דירה פלעגט מען בעטן דרייסיג טויזענט דאלער און ווען די ביסט ארויס געלאפן האסט צוריק געגעבן, מען רעדט דאך נישט פון דעם, מען רעדט דאך דו לאקסט מיך ווייל דו פליפסט א הויז ריקסטו ארויף די פרייז אפילו מיט איין הויז, דאס האט געוויזן די פאקט אונז האמיר עס געפאלאוט, אונז פאלאו מיר יעדע געגענט און יעדע הויז יעדע געסל יעדע לעכל. כ'בין דא א יונגערמאן, ער האט געוואלט פליפן א הויז, וואס מיינט פליפן? פליפן אויפן קאנטרעקט שוין, קויפט א הויז און אויף די קאנטרעקט שטייט אז ער קויפט עס נאר אז ער טרעפט ביז א געוויסע זמן א קאסטומער. איז גראד געגאנגען אזוי. סאו דו ביסט געקומען דא פאר ביזנעס? ערעב איד, איר קענט דא נישט מאכן קיין ביזנעס, איך גיי דיר עס זאגן שטיל, איך גיי דיר עס זאגן נאך העכער, איך גיי דיר עס זאגן רואיג, און אז דו וועסט נישט הערן וועל איך עס זאגן נאך העכער, איך וועל זאגן נאך שטרענגער, אז דו הערסט וואס מען רעדט וועל איך קאלן דיין טאטע, דיין באבע, דיין זיידע, וועל איך אראפקומען צו דיר אינדערהיים זיצן דרײַ שעה זיך אויסברענען די נערוון דיר עס מסביר זיין, און אז ס'גייט נאך אלץ נישט, ערעב איד, איך קען אייך נישט העלפן, שכל קען איך דיר נישט געבן, געלט קען איך דיר געבן, שכל קען איך נישט געבן ווייל איך ווייס נישט ווי איך לייג אריין די usb פאר די שכל, דאס דאונלאודן שכל פאר דיר, אבער ווען דו קומסט מיר חרוב מאכן מיין ישוב, קומסט מיר חרוב מאכן מיין לעבן, דו ביסט צורידערט יעצט פון פליפן, פארוואס? ווייל דו וואוינסט אין וויליאמסבורג בארא פארק מאנסי, דו קענסט דיך נישט קאווערן אפילו אין מאנראו, און. ביסטו הונגעריג פאר א דאלער? וואו קען ער מאכן חתונה קינדער? ער האט דאך נישט געלט צו מאכן קיין וואכנאכט. קומען אפאר מענטשן האבן געהאט קאריזש, געהאט גאטס, וואו זענען זיי געגאנגען? לאמיר גיין קוקן, לאמיר גיין קוקן, וואו פליען זיי? וואו פליען זיי? דארטן? אה! לאמיר גיין קויפן א הויז. איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, דו קויפסט א הויז דא, דו וועסט קומען דא וואוינען? וואס גייט עס דיך אן? אמעריקע איז א פרי קאנטרי, איך קען קויפן וואו איך וויל, א גאנצן טאג זענען געווען מענטשן האבן דאס געזינגען, איך קען קויפן וואו איך וויל, איך בין באבוס, שמים מין קאמיניזם שיער אבער האט איינגענומען גאנץ קאסא גראנדע פערטיג פארוואס ער איז דער עושר אין שטאט האט נישט געהויפן. טאטע זיסער, דער אייבערשטער העלפט זיינע קינדער, ווייל איך זאג הויעך און קלאר, כי לכל העם בשגגה, און נאך מער פון דעם, שגגה מיינט ער איז א שוגג, און איינער וואס איז תירץ און דעת פון עניות, נאך סאך א סאך א סאך א גרעסערע לימוד זכות ווי עניות איז א שוגג. דער אייבערשטער זאל האבן גיימער האבן א גוט געווענטש יו עס עני קוועשאנס וואס איך קען נאך דא דעליווערן. כ'האב אויסגעפאקט אזוי ווי כ'געדענק עס אויף די רגע, דאטומס האב איך נישט געדענקט, און חאפ כ'האב געקאווערט די אלע דיטעלס מיט וואס כ'האב אנגעהויבן זיי אלץ כל שמיה רבא בבחינת NOW.